Di tedwilt-nneɣ iɛeddan nemmeslay-d ɣef Aɣḍas di Rruḥ Iqedsen. S ṭṭabeɛ-nni iɛeddan i ugama yellan d ameslay s tutlayin-nniḍen. Umneɣ dakken di lmeqsud n Yillu aɣḍas di Rruḥ Iqedsen yella-d am tewwurt yessufuɣen ar wayen nniḍen. Deg iseggasen iɛeddan yella-d wawal deg umussu neɣ di lmuvement pentecotiste. Ma yella aɣḍas-agi d iswi neɣ d tiqenṭert. Iɛedda yiwen n lweqt anda. Kra n lipentkutistes qqaren, Nekk ttwaselkeɣ, ttwaɣeḍseɣ deg waman, ttwaɣeḍseɣ di Rruḥ Iqedsen, ttmeslayeɣ s tutlayin nniḍen, nekk akkagi wwḍeɣ iswi! Ayagi ur iṣeḥḥa ara, ayerna wid yeqqaren belli nekni newweḍ, tteffɣen si lmeqsud n Yillu. Aɣḍaṣ di rruḥ iqedsen mačči d iswi, lameɛna d tiqenṭart. Aɣḍaṣ di rruḥ mačči d taggara, lameɛna d tiqenṭart, i tudert, yeččuren d tazmert i iɛeddan i ugama. Umneɣ d akken, ɛlaḥsab n termitin n waṭas n yimdanen, Aɣḍas di ṛṛuḥ iqedsen am tqenṭart, ɣer tukciwin di ṛṛuḥ i iɛeddan i ugama akked waṭas n termitin yemxallafen i iɛeddan i ugama. Umneɣ d akken d lmuḥal ad tidireḍ tudert tamasiḥit s taččart ma yella ur tekcimeḍ ara di tudert-agi n ṛṛuḥ. Ayagi s tezmert n Yillu i iɛeddan i ugama. Di yal aḥric di tmanya uɛecrin yiḥricen n tektabt n lecɣal, ad naf ttwawesfent-d aṭas n tedyanin akken ma llant ɛeddant yakk i ugama. Yerna d taktabt-agi n lecɣal kan i nesɛa d amedya i ɣ-d-yefka Yillu ɣef wamek i yebɣa ad tili tmezdayt. Tura, ad neǧǧ ameslay ɣef uɣḍaṣ di ṛṛuḥ. I wakken ad d-mmeslayeɣ di tedwilt-agi akked tin i d-itteddun, ɣef tukciwin n ṛṛuḥ i iɛeddan i ugama. Yerna ad bduɣ aḥric-agi s tɣuri n yiwet n tebdart i yellan deg Kuṛantiyen tamezwarut ixef wis tnac, Tiseddaṛin, tmanya, tesɛa akked ɛecṛa. Ma tegrem tamawt, ad d-tafem tesɛa n tukciwin n ṛṛuḥ. Ihi ṛṛuḥ iqedsen yefka-d i yiwen ad yemmeslay ṣṣwab akked lefhama, yefka-d i wayeḍ ad yemmeslay s tmussni, Rruḥ-agi daɣen yefka-d i wayeḍ liman iǧehden, i wayeḍ tazmert s wis ara yesseḥlu imuḍan, yefka-d daɣen i wayeḍ tazmert ad ixdem lberhanat, i wayeḍ aciri, i wayeḍ afraẓ n lerwaḥ, i wayeḍ leṣnaf n tutlayin, i wayeḍ asteṛǧem n tutlayin. Qrib merra iselmaden n tira iqedsen beṭṭun ttɛa-agi n tukciwin ɣef tlata n trebbaɛ n tlata. Ayagi mačči d ayen yeɛnan askud lameɛna d leqniɛat kan. Ad d-hedreɣ fell-asen s lemɣawla kan uqbel ma yella ad nebdu ameslay ɣef tukciwin ara nesqerdec ass-agi. Llant tlata tukciwin n ubeggen. Awal n lekyasa Awal n tmusni antitis tlata? D afraẓ n lerwaḥ, akka swaswa. D tigi i d tlata n tukciwin n ubeggen. Llant tlata tukciwin i nezmer ad d-newṣef s umeslay-agi, tukciwin n tezmert. Liman, lberhanat, anwi d wis tlata? D ḥellu, swaswa. Tura mazal-aɣ-id tlata n tukciwin iwumi qqaren s umata tukciwin n taɣect, axaṭer di tukciwin-agi d taɣect i yessexdam umdan. Ayen yessewhamen aṭas, d akken tukciwin i d-ixeddmen iɣeblan, d tukciwin-agi n taɣect. Axaṭer d iles i d lmefṣel n iɣeblan di lǧetta. D acunt tukciwin n taɣect? Tutlayin, asteṛǧem akked uciri. Di tedwilt-agi-nneɣ n tura, Ad d-nemmeslay kan ɣef tlata-agi n tukciwin n taɣect. Nemmeslay-d yakan ɣef ṭṭabeɛ n weɣḍas di Rruḥ Iqedsen i yellan d ameslay s tutlayin nniḍen neɣ tutlayt tajḍiṭ. Meɛna mačči d ayagi i wumi neqqar ṣṣenf n tutlayin. Ṣṣenf n tutlayin yettwsemma dagi neɣ anda nniḍen, ṣṣenf n tutlayin Neɣ tutlayin yemxallafen. S imeslayen nniḍen ayagi yugar ameslay s tutlayin nniḍen. Umneɣ belli yal amasiḥi yettwaɣeḍsen di ṛṛuḥ, yesɛa azref a yerna yettwnefk-as i wakken ad yemmeslay d Yillu srid s tutlayt nniḍen di yal lweqt. Yenna-d Bulus ɣef waya deg Kuṛantiyen tamezwarut rbeɛṭac. Win iheddṛen s tutlayin, ur iheddṛ ara i yemdanen, lameɛna i Yillu. Yiwen ur t-ifehhem, axaṭer s tezmert n Ṛṛuḥ Iqedsen i d-iqqar ayen ur nezmir ad nefhem. Win yettmeslayen tutlayt nniḍen, d iman-is i yesseǧhad. Ihi llant tlata n leḥwayeǧ s wayes i d-igellu umeslay s tutlayin nniḍen. Tamezwarut, la tettmeslayeḍ i Yillu, d lemziyya. Acḥal gar-awen i iẓran belli d lemziyya mi ara tettmeslayeḍ srid, rruḥ ɣer rruḥ akked Yillu yeddren? Tis snat kečč tettmeslayeḍ d ayen yefren akked lbaḍna, ur yezmir ara wallaɣ-agi-nneɣ amecṭuḥ ad yefhem. Tis tlata, la tesseǧhadeḍ yerna tbennuḍ iman-ik. Ihi anti ah tiririyin mi ara ken-d-isteqsi walbaɛḍ d acu n lfayda n umeslay s tutlayin nniḍen? Ameslay s tutlayin akya-w ad tmeslayeḍ srid akked Yillu, ad d-tmeslayeḍ lbaḍnat, yerna ad tesǧehdeḍ iman-ik. Ɣas ulac lfaydat nniḍen tigi yakan ɛument. Umneɣ d akken tukci n rruḥ n ṣṣenf n tutlayin iɛedda i wayagi. Ṣṣenf n tutlayin d asexdem yemxalafen n tutlayin. Ṣṣenf nniḍen n tutlayin d mara d-temmeslayeḍ deg unejmuɛ s ṣṣut ɛlayen s tutlayt ur nettwassen ara, d lḥaǧa ara d-yettwatebɛen umbeɛd s usṭerǧem. Asexdem nniḍen n tutlayin d licara i wid ur numin ara. Ayagi d ayen qlilen iɣef ur ttxemmimen ara likarizmatiks. Ayagi iḍerru-d mi ara d-yennejmaɛ wegdud n Yillu neɣ mi ara yili di leqdic, ad d-yekker yiwen ad d-yemmeslay s tutlayt ur yettefham ara netta, lameɛna wid ur numin ara i iḥedṛen dinna fehmen-tt. Tagi d licaṛa i wid ur numin ara. Cfiɣ yiwet n tikkelt ɣef yiwen n ilemẓi i yuɣalen tuɛḍaḍ deg waliw, kra n iseggasen ayagi wwin-t-id ɣer yiwen n unejmuɛ di Londres. Netta yusa-d si Lipiyid-Gal. Yerna am wakken teẓram imezdaɣ n tmurt-agi sɛan tameslayt-nsen yerna ttzuxxun yes-s aṭas. Isem n unejmuɛ-agi, Leqdic n Linǧil. Becreɣ-d Linǧil dɣa ɣer taggara bɣiɣ ad d-siwleɣ i wid ara yefken tudert-nsen i Lmasiḥ. Yella yiwen n umɣar dinna yebda yettmeslay s tutlayin nniḍen dɣa nniɣ deg yiman-iw amɣar-agi tura a yi-sxerb akk ayen akken i d-heggaɣ ad t-xedmeɣ. Ur cfiɣ ara mliḥ. D acu i yeḍran mbaɛd meɛna d yiwet gar yisi i d-yewwin ilemẓi-nni ɣer unejmuɛ-nni. Dɣa, iqerreb ɣer yelli yenna-yas acuɣer amɣar-agi i d-yeqqar ddnubat-iw a Ɛinani zdat n lɣaci? Daymi, neqqim azal n ɛecra ddqayiq i wakken a t-id-nessefhem belli amɣar-nni ur yessin ara tameslayt-ines lameɛna ihedder-itt kan. Twalam? Kra n yiseggasen-agi ɣer deffir di Seattle, Washington di tmezdat n yemqeddes Luqa, tin i wumi qqaren Episcopal, yiwet n tmeṭṭut trezzu ɣer imuḍan, dɣa truḥ ɣer yiwen n wergaz ar sbiṭar, temmeslay-as s tneglizit, lameɛna netta ur is-d-yerri ara axaṭer ur s-d-yefhim ara d acu s-d-tenna, dɣa imi tameṭṭut-agi s ilikariẓmaṭiken-is darwicen temmeslay-as s tutlayin. Yecmumeḥ-d, yerra-yas-id, terna temmeslay-as, sakin mmeslayen dɣa argaz-nni yuḍnen yuɣal-it-id wafud. Almi d umbeɛd i teẓra belli tameslayt-nni swayes i s-temmeslay d taspenyulit-nni n tegzirt n Yeknariyen. Tella d tameslayt n wergaz-nni. Mačči aṭas aya, yiwet n temdakelt-nneɣ tella di tmurt n Rrus, dɣa, Teqqim deg umitṛu d tama n yiwen n urgaz arusi i d-yettbanen belli yeḥzen aṭas aṭas yerna yemmuɣben. Txemmem, tenna deg yiman-is ilaq ad ɛiwneɣ argaz-agi, dɣa tettkel ɣef Yillu, tebda tettmeslay-as s trusit. Ayagi, tikwal kan i d-iḍerru, mačči daymen. Meɛna d ayen d-iḍerrun. Yerna ttwaliɣ belli llan waṭas n leṣnaf n umeslay s tutlayin. Di lemtel acḥal gar-awen i d-ijerben, ad d-tbanem terfam mi ara tettmeslayem s tutlayin? Twalam? Ur tettamneḍ ara yerna yettas-d am uḥmal yerna nekk ttamneɣ belli ayagi yettili-d mi ara tqableḍ tizemmar n ṭṭlam. Ur teẓẓayeḍ la amek ara tẓalleḍ la d acu ara d-tiniḍ lameɛna Ṛṛuḥ Iqedsen ad k-id-iɛawen. Llant daɣen tutlayin i leɛbada kan. D ayen swayes i nettmeslay d Yillu s irid s imeslayen nniḍen, aḥric-agi n tutlayin iwseɛ mliḥ. Mebla ma nɛeṭṭel deg umeslay ɣef wayagi, tura ad nɛeddi ar snat-nni n tukciwin n taɣect nniḍen, asteṛǧem akked uciri. Ilaq ad nebdu s usefhem-nsent. Tukci n usteṛǧem ad tili ur tesɛi ara lmeɛna ma yella ulac tukci n tutlayin. Meɛna ma yella yiwen yemmeslay-d s tutlayt ur nettwafham ara s Rruḥ Iqedsen, ad ad-d-tewnefk tukci n usṭerǧem i winna i d-yemmeslayen neɣ i wayeḍ-nniḍen, yerna yagi ad yili d awḥi sɣur Rruḥ Iqedsen mačči s lefhama-nneɣ, i wakken ad d-nessefhem s tutlayt i yettwafehmen, ayen akken i d-yettwannan uqbel s tutlayt ur nettwafham ara. Ayagi mačči lmeɛna-s d asṭerǧem awal ar wawal, Lameɛna d asefhem kan ara t-id-nesefhem. Ayagi yesɛa mliḥ azal. Ur ẓriɣ ara acḥal gar-awen i d-yemmeslayen s ttawil n umestarǧem di tmura tiberraniyin nekk xedmeɣ-t acḥal n tikkal nufa-d belli wid i d-yestarǧimen merra mxalafen gar-asen. Yal yiwen yessexdam kra akka n yimeslayen. Kra ssexdamen aṭas, kra ssexdamen kan ciṭuḥ. Cfiɣ yusa-d ɣur-neɣ yiwen si tmurt n Kanada, ɣer Kinya mi akken i lliɣ dinna, yella yesṭerǧim-as-d yiwen n yimesṭerǧem i ifazen aṭas aṭas, dɣa yenna-d tafyirt d tamecṭuḥt, ma d imesṭerǧem-nni yenna-tt-id deg wazal n snat ddqayeq. Dɣa yezzi Ukanadya-nni ɣer umesṭerǧem-nni yenna-yas, Ɛni nniɣ-d yakk ayagi? Yerra-yas ala, ur d-tenniḍ ara, lameɛna i wakken ad ten-id-sfehmeɣ ilaq-iyi ad d-iniɣ yakk ayagi. D wagi d asṭerǧem mi ara nefk lmeɛna i yimeslayen. Yiwen n umeddakel-iw i ssneɣ aṭas, si Britanya, tura atan i Marikan, yenna-yi-d d akken deg wussan n imezwura n unejmuɛ i xedmen Lipentkutistes di tlemmast n temdint n Londres, Yiwen n urgaz yemmeslay-d deg unejmuɛ-nni s tutlayin ur nettwafham ara, dɣa ttarajun win ara d-isteṛǧmen. Ar taggara, asteṛǧem yusa-d sɣur yiwen n urgaz si Kokni. Teẓram amek i ttmeslayen Ikokni? Ttmeslayen tameslayt yemxallafen mliḥ ɣef imezdaɣ nniḍen n Londres. Ɣas ma yella d bɣuɣ ad ten-id-ɛandeɣ, d lmuḥal ad swesleɣ ɣer wayagi. Meɛna? Astarǧem-ines d wagi, ur cukkeɣ ara ad tfehmem kunwi s imarikaniyen. Half mmu my people, half mmu. Lmeɛna-ines kra n lweqt. S imeslayen nniḍen. Ṣebret ciṭuḥ, ur ttḥirit ara. Twalam, d wagi i d astarǧem-ines. Astarǧem-agi d astarǧem mexṣuṣ n ilikokni. Daymi aḥric-agi n usṭerǧem d aḥric iwesɛen aṭas ideg tella aṭas n tlelli. Ihi asṭerǧem d mi ara d-nessefhem s tutlayt i yettwafehmen lmeɛna n wayen akken i d-yettwannan, uqbel s tmeslayt ur nettwafhem ara. Aciri iɛedda kan i wayagi ciṭuḥ. Aciri d mi ara d-tiniḍ imeslayen s tutlayt i yettwafehmen, I d-ittewḥan srid sɣur Rruḥ Iqedsen. Imeslayen-agi ur d-usin ara si lefhama n umdan, meɛna ttwenefken-d sɣur Rruḥ Iqedsen s wudem iɛeddan i ugama. Lxilaf yellan gar usṭerǧem d ucirid akken, asṭerǧem yettili-d di tazwara s tutlayt ur yettwafhamen ara, sakin ad d-yas win ara t-id-yesfehmen s tutlayt i yettwafhamen. Lameɛna aciri ibeddu srid s tutlayt i yettwafhamen. Umneɣ d akken acḥal n tikkal, Deg umkan ideg ara yennejmaɛ ugdud n Yillu di temlilit, ad d-yas qbel umeslay s tutlayin, sakin d aciri ara t-id-itebɛen, mačči d asṭerǧem. Meɛna ameslay-nni s tutlayin ijebbed-d lewhi n wegdud n Yillu, yerna yettheggi abrid i uciri ara t-id-itebɛen. Tura bɣiɣ a ken-awiɣ ma yella tebɣam a ken-awiɣ, I wakken a nṭebbeq ayen i d-nenna ɣef usṭerǧem akked uciri di rebɛin neɣ tlatin ddqiq-agi i ɣ-d-iqqimen. Ẓriɣ belli nezmer ad t-nexdem axaṭer xedmeɣ-t yakan deg unejmuɛ ideg llan luluf n yimdanen. Ayen yesɛan azal mačči ma meqqer unejmuɛ neɣ mecṭuḥ, meɛna ayen yesɛan azal d akken imdanen umnen awal n Yillu Yerna bɣan ad t-ṭebbqen. Lukan ad t-ṭebbqeḍ ayagi tura, yerna ad tkemmleḍ deg-s, ad k-yawi ɣer yiswir ajdid deg umeslay srid akked Yillu Ababat di ṛṛuḥ. Meslayeɣ-awen-d iḍelli i wakken ad tnadim ɣef imukan-nwen yerna nekk cqirreɣ kra gar-awen ad d-tafem d acu iɣer awen-d-isawel Yillu. Wagi d yiwen si yir iberdan s wayes i yezmer Yillu a k-d-yemmel amkan-ik. Walaɣ imdanen mṛemṛent wallen-nsen deg usteɛṛef. Makken Illu, s wesṭerǧem i d-ṭṭfen nutni s yiman-nsen, ibeggen-asen-d amek ara yili lewhi n tudert-nsen. D ayen ara ten-iǧǧen ad walin belli Illu d tidet, yerna tudert merra n ṛṛuḥ ad sen-d-tban belli d tidet. Bɣiɣ ad bduɣ a wen-d-fkeɣ si tira iqedsen Afud i usexdem n tukciwin n rruḥ s umata, wagi d iqeddim amezwaru. Aḍris amezwaru d kkurantin tamezwarut ixef wis tnac, tiseddarin sebɛa akked ḥdac. Uqbel ad d-yebder Bulus ttesɛa-agi n tukciwin, yenna-d yal yiwen tettwenfka-s-d tukci n rruḥ iqedsen, tettwenfka-s-d tukci n rruḥ iqedsen i nnfeɛ-nneɣ merra. Err-t ddehn-nwen tukciwin n rruḥ d abeggen n rruḥ-nni i yellan deg-k yernu ur d-yettban ara. Ur yezmir ara ad t-fehmen iḥulfan n yemdanen lameɛna tukciwin i d-yetteffɣen seg-s ttennalent iḥulfan n yemdanen. Tukci ad tawi rruḥ iqedsen i yellan deg-k iwakken ad yili deg wassaɣ akked yemdanen. Tukciwin-agi ttwenefkent-d i yiwen lameɛna i nfeɛ n wiyiḍ merra. Di lemtel ma yella teṭṭfeḍ-d tukci n uciri sɣur Yillu, lameɛna kečč ur tesxedmeḍ ara tukci-agi s tekdit, mačči kan d iman-ik i txedɛeḍ, lameɛna txedɛeḍ ula d wiyiḍ yettekkan ɣer lǧetta n Lmasiḥ. Twalam? Ayagi d lewkala, mačči kan d lḥaǧa ara tesxedmeḍ, ticki-k yeɛǧeb i keččini, lameɛna aql-ik d amasay. Xaṭer ahat Illu yebɣa ad d-yemmeslay i win yellan ɣer tama-k neɣ i unejmuɛ akken ma yella, neɣ i win akken i d-ittbecciren awal, Ilaq ara teţxemmimeḍ deg iman-ik a s-tiniḍ ma yella ur yi-d-nfiḥ ara nekk ur xeddmeɣ ayagi. Ma yella akka agi teǧǧiḍ ccɣel-ik. Teţwewnefk-d i yiwen, lameɛna iwakken ad d-ţfaydin wiyaḍ meṛṛa. I yal yiwen deg-neɣ. Ayagi di taggara n tseddart tis ḥdac n yixef wis tnac. Ayagi yakk yettekk-d seg yiwen n ṛṛuḥ. Ṛṛuḥ iqedsen yettak-d ayagi meṛṛa akken yebɣa i yal yiwen deg-neɣ. Tfehmem, gar tamawt d akken tbeddu yerna tettfaka i mkul yiwen. Bulus yeqsed-d d akken yal win i yumnen, yesɛa azref i ubeggel n Rruḥ Iqedsen. Meɛna d Rruḥ Iqedsen ara yeddmen lqarabuc i tukci ara s-d-yettwnefken i yal yiwen. Yerna ɣer taggara n yixef-agi. Taṣeddart waḥed u tlatin. Nadit axir ɣef tukciwin-nni i inefɛen aṭas. A wen-d-mleɣ abrid i yifen iberdan merra i yellan d abrid n leḥmala deg yixef-nni i d-itteddun. Aṭas i yessexdamen taṣeddart-agi i wakken ad wten di Les Pentecôtistes qqaren twalam d abrid n leḥmala akk i ten-yifen. Lameɛna ttun d akken Bulus yenna-yaɣ-id ad nnadi ɣef tukciwin-nni akk i ifazen, leḥmala mačči d tukci, lameɛna d abrid, ay erna d lfakya. D acu i nxeddem ma yella ur nnuda ara ɣef tukciwin-nni i ifazen? Nettɛaṣi tira, axaṭer tira ttweṣṣint-aɣ ad nexdem ayagi. Am wakken i wen-d-nniɣ iḍelli tukciwin mačči d ililucen n turart lameɛna d ttawilat. Teḥwaǧeḍ-ten di ccɣel-inek. Akka ihi ma tugiḍ ttawil i k-d-yefka Yillu i usnekmal n ccɣel netta a k-iḥaseb ɣef ccɣel ur tesnekmaleḍ ara. Sakin, deg ixef rbeɛṭac. Taṣeddart tamezwarut, Nadit ɣef leḥmala, dɣa aṭas i iḥebbsen dagi, lameɛna mačči dagi i yeḥbes. Nadit ɣef leḥmala, sɛut lḥir ɣer tukciwin n ṛṛuḥ, ladɣa i wakken ad d-tcirim. Ur d-yenni ara nadit ɣef leḥmala neɣ sɛut lḥir ɣer tukciwin n ṛṛuḥ, ulac lextyar gar-asent. Nadit ɣef leḥmala, sɛut lḥir ɣer tukciwin n rruḥ, ladɣa i wakken ad d-tcirim. Ɛni ṣṣbeḥ-agi tesɛam lḥir ɣer tukciwin n rruḥ? M'ur tesɛim ara, ur tettaɣem ara awal i tira. Daɣen di tseddart setta u ɛecrin, D acu ihi ay atmaten? Mi ara tennejmaɛ mkul wa ad d-yawi wa d aselmed, wa d ccna, wa d akcaf, wa d tutlayt, wa d asteṛǧem, kullec ad yettwaxdem i usnerni. Nekkni s wid yumnen ur ilaq ara ad nettṛuḥ ɣer inejmuyaɛ i wakken kan ad d-neṭṭef lḥaǧa i yiman-nneɣ. Ilaq yal yiwen deg-neɣ ad d-yawi lḥaǧa s wayes ara yettekki. Yiwen gar ttawilat s wayes i nezmer ad nettekki, d ttawil n tukciwin n rruḥ. Walit aseɛdel n Yillu. Kra n yemdanen lulen-d s tukciwin. Ḥercen a yerna ɣran, ssnen ad hedren yerna ur ttkukurun ara ad bedden zdat n lɣaci, wasen-d ad hedren aṭas, meɛna llan waṭas niḍen ur nezmir ara ad xedmen ayagi, qqaren deg yiman-nsen d acu tura i zemreɣ ad xedmeɣ nekkini ma yella teqqim kan ɣer tezmert-in kečči, Ur tettizmireḍ i wacemma. Meɛna tidet d akken d Illu i d ak-d-yefkan tukciwin i iɛeddan i ugama. Bulus yenna-d d akken Illu yettak tukciwin-agi i lemefṣel n tyuḥwaǧ n kter. Di lemtel ma llan sin n yemdanen di tmezdayt, yiwen d amejjay, ma d tayeḍ-nniḍen d tameṭṭut yessizdigen neɣ tin iwumi neqqar femme de ménage. Di tmezdayt ur nsin ara aṭas yerna ur yelḥin ara aṭas di rruḥ, amejjay-nni ad t-rren d aqeddac, ma d tameṭṭut-nni ad teqqim kan ɣef ukersi, yerna ssnen yakk amkan-is. Meɛna mi ara d-iḥerrek Rruḥ Iqedsen, amejjay-nni ad yeqqim d aqeddac ma d tameṭṭut-nni ad tuɣal d tanbitt. Twalam? D tagi i d taɣdemt akked lekyasa n Yillu. Meɛna ma nugi tazmert n Yillu i iɛeddan i ugama, akka kan ncudd iman-nneɣ ɣer ḍḍɛafat-nneɣ. Yelha, tura ḥṣut belli sin-agi ur llin ara deg umukan-nsen. Nniɣ-awen-t-id iwakken ur tteɣlaḍem ara. Tura ad nɛeddi ɣer tagi igersen d tis tlata dagi deg uṭablu-agi lameɛna ɣer ɣur-i d tis snat, yura s wudem mexṣuṣen iwakken ad d-nesṭerǧem. Tura qrib ad d-naweḍ ɣer wanda ara awen-d-mleɣ amek ara tesxedmem tukci-agi n usṭerǧem, ɛni twejdem i wayagi? Ayagi d leqrar-nwen. Tura bɣiɣ ad wen-d-beggneɣ d akken Tira Iqedsen tettak-aɣ aṭas afud i wakken ad d-nesṭerǧem ikurantiyen tamezwarut iɣef rbeɛṭac taṣeddart, tis xemsa, bɣiɣ ad theḍrem yakk s tutlayin. Hah! Acḥal n tmezdayin n Libatist ara yesteɛṛfen s wayagi? Bɣiɣ ad theḍrem yakk s tutlayin, acḥal i d yakk? Yak lmeɛna-s merra, neɣ ala? Mačči d ayagi kan, wagi d aḥric kan amezwaru. Bɣiɣ ad theḍrem yakk s tutlayin. Lameɛna bɣiɣ akteṛ ad d-tcirim. Win d-yettcirin yugar win i iheddṛen s tutlayin, siwa ma yella yesṭerǧem-d. Iwakken tamezdayt ad tennerni yis. Fehmet belli awal n lsas deg uḥric-agi d lebni akked usnerni. Yal tukci tettwenfk-d ad tebnu amasiḥi neɣ tamezdayt. Bulus yenna-d telha lhedra s tutlayin lameɛna d iman-ik kan i tbennuḍ. Lameɛna mi ara d-tciriḍ kečč la tbennuḍ tamezdayt s lekmal-ines. Lameɛna yenna-d ma thedreḍ-d s tutlayt mbaɛd tettṛeǧmeḍ-d ayagi yenfeɛ am uciri. Sakin ikemmel deg yixef-agi di tseddarin tnac akked telṭac, Kunwi daɣen, imi tetḥemsem ɣer tukciwin n ṛṛuḥ, ɛni tetḥemsem ɣer tukciwin n ṛṛuḥ? Yelha, ma ih ayagi yeɛna-ken. Nadit ad tkesbem i lebni n tmezdayt, ur tt-ttaǧǧa ara i yiman-ik weḥd-k. Ɣef wayagi win iheddṛen s tutlayt, ad yeẓẓel i wakken ad d-yesṭerǧem. Nekk umneɣ mi ara d-inin tira iqedsen ẓẓallet ɣef lḥaǧa, ayagi lmeɛna-s d akken Illu yebɣa ad tt-id-neṭṭef. Ur cukkeɣ ara d-inin tira iqedsen ẓẓallet ɣef lḥaǧa ur yellin ara d lebɣi n Yillu. Ayagi, d lmuḥal, ur t-iqebbel ara leɛqel. Tira iqedsen nnant-d win iheddṛen s tutlayin, d acu ara yexdem? Ad yeẓẓal i wakken ad d-isteṛǧem. Ihi ma theddṛeḍ s tutlayin, d acu kan i k-d-iqqimen ad t-txedmeḍ? Ad teẓreḍ iwakken ad tt-tṛejmeḍ. Yyaw tura ad nɛeddit ɣer tama n wadda n uṭablu-agi i kra n lweqt, iwakken ad wen-fkeɣ afud. Sin n yimenzayen i usuter amezwaru di tebṛast tamezwarut n Yuḥenna ixef xemsa, tiseddaṛin rbeɛṭac xemseṭṭac. Tabṛat n Yuḥenna tamezwarut xemsa rbeɛṭac xemseṭṭac, atan dteḥqiq i nesɛa deg-s, yeɛni deg Yillu. Ma nessuter-as kra yellan d lebɣi-s, lameɛna aɣbel dagi ɛni nessutur-as ala ḥsab lebɣi-s? Ma nessuter-as kra yellan d lebɣi-s yettḥessis-aɣ-d. Ma neẓra belli yettḥessis-aɣ-d, neẓra belli nesɛa ayen akken i s-nessuter akken yebɣu yili. Aɣbel, ɛni nettẓalla di lebɣi n Yillu? Ma nettẓalla di lebɣi-s, yettḥessis-aɣ-d. Ma neẓra belli yettḥessis-aɣ-d, neẓra belli nesɛa ayen akken i s-nessuter. Ma yenna-d Yillu, win i yettẓallan s tutlayin ad yessuter i wakken ad d-isteṛǧem ar ɣur-i, ayagi yettbeggin-d d akken d lebɣi n Yillu i wakken ad d-steṛǧmem. Neɣ ma ulac ur wen-t-id-yessutur ara Yillu. Amenzay wis sin ɣef wayen yeɛnan lweqt n tuṭṭfa, ayagi yesɛa mliḥ azal, Inǧil n Merqus ixef ḥdac. Marqus ixef wis ḥdac, taṣeddart ṛebɛa u ɛecrin. Ɣef wayagi a wen-d-iniɣ d Yasuɛ i la d-yettmeslayen. Ayen akk ara tessutrem di tẓallit, amnet belli yettwnefk-awen-d, imiren ad twalim yeḍra-d tasuqilt-agi ur teṣḥa ara mliḥ lweqt yettwasxedmen deg-s yeɣleḍ. Atah wayen i d-yenna s Legrak, amnet belli yettwnefk-awen-d, imiren ad twalim yeḍra-d. Ayen akk ara tessutrem di tẓallit, amnet belli ittunefk-awen-d, imiren ad twalim yeḍra-d. Melmi ara wen-d-ittunefk? Mi ara tẓallem, akka swaswa ih! Ihi ma tettẓallam di lebɣi n Yillu, teẓram belli yeseḥsis-awen-d yerna teẓram belli ad teṭṭfem ayen akken i tessutrem akka? Ihi ayen ara nexdem tura, ssehla kan akka, Yyaw ad nwali ṭṭmana i nesɛa ur nettzara deg-s aṭas xaṭer nwala-tt-id yakan iḍelli. Yasuɛ yenna-d ma tsutrem aɣrum, ur wen-ttaken ara aẓru, ma tsutrem aḥutiw, ur wen-ttaken ara azrem, ma tsutrem tamellalt, ur wen-ttaken ara tiɣirdemt, ma tsutrem ayen yelhan d lmuḥal ad ṭṭfem ayen n diri, zzi ar win yellan ɣer tama-k tinḍ-as ayagi. Ma yella tsutreḍ lḥaǧa yelhan, d lmuḥal a k-d-tettwnefk lḥaǧa n diri, akka? Yelha, tura ad nɛeddi ɣer uṭebbq n wayagi. Twejdem merra? Atah wamek ara nexdem. M akken, ara awen-d-fkeɣ licara, yal yiwen deg-wen, ad nezzi tamuɣli-neɣ kan ɣer Yillu ad nṛekkez fell-as, u ad nehdeṛ s tutlayin, akka? Mmekti-d lebɣi-k am teftilt, ma tebɣiḍ ad tceɛleḍ ma tebɣiḍ ad tessexsiḍ. Ur hedder ara s tutlayin alma d xemsa dqayeq neɣ mulac lmux-ik amecṭuḥ a s-yini, Amek i zemreɣ ad tt-tṛeǧmeɣ yakk ayagi, neɣ ala? Meslay kan dqiqa neɣ snat. Ur ttɛeṭṭil ara aṭas. D tagi i d lɣelṭa i xeddmen waṭas n yemdanen. Hder, mbeɛd ḥbes. Akka? Nekk ǧerrbeɣ-d ayagi imi tt-tṛeǧimeɣ tutlayin llan kra n yemdanen ad mmeslayen kečč ad tɣileḍ tura tt-tṛeǧmen dɣa nutni ad kemmlen kan di lhedra. Ɣef wayagi i ttɛeṭṭilen aṭas, ihi kečči ur xeddem ara akkagi. Mmeslay, mbeɛd ḥbes. D acu ara txemḍ mbeɛd? Ini-as tura, Ay Illu, deg yisem n Yasuɛ, di leɛnaya-k efk-iyi-d asteṛǧem. Akka, d acu ara txedmem mbeɛd? Ad tt-tṛejmeḍ. Tumneḍ belli ttwenfka-ak-d. D acu ara txedmeḍ i s-imi k-d-ittunefk? Sxedem-it. Ur ttkemmil ara kan lhedṛa s tutlayin axaṭer ayagi yemxalaf ɣef uɣḍaṣ di ṛṛuḥ. Ugur deg uɣḍaṣ d akken imdanen ttkemmilen lhedṛa s tutlayin-nsen, dɣa ur heddṛen ara s tutlayin-nniḍen axaṭer ur tezmireḍ ad thedṛeḍ snat n tutlayin ɣef tikkelt. Tura d anemgal-is ara txedmeḍ ad tehdeṛ s tutlayin alamma tḥulfaḍ belli ar dinna kan i yebɣa Yillu ad tessawḍeḍ axaṭer netta yeččur d ṛṛeḥma daymi ur k-yettawi ara nnig lqis n liman-inek. Dɣa ḥbes ur heddeṛ ara akk s tutlayin, in-as a Sidi s yisem n Yasuɛ, di leɛnaya-k efk-iyi-d asteṛǧem. Sakin ad tjebdeḍ nnefs telqayt, mbaɛd steṛǧem-d, akka? Bɣiɣ a wen-d-iniɣ seg wayen i d-jerbeɣ belli ayagi yenǧeḥ akk d lewluf n yemdanen. Axaṭer kul yiwen gar-s d yiman-is ɣas ma yella, llan juǧ alaf n yemdanen ayagi ur ixeddem ara lxilaf ɣer Yillu axaṭer ttmeslayeḍ srid yid-s. Mi ara theddreḍ ur ttsuɣuy ara i wakken ur s-ten-tettɛerriqeḍ ara i win yellan ɣer tama-inek. Mmeslay kan akken ara tesleḍ i yiman-ik, tfehmem, ur ilaq ara a k-d-yesel lɣir-ik. Akka? Mi nexdem ayagi i kra n lweqt ad neḥbes u ad nessenqed, mbeɛd ad nuɣal jti a wen-d-iniɣ lḥaǧa tesɛa azal mliḥ, amar d akken mi ara tt-tṛeǧmem ayagi ad yesɛu sin n wudmawen, i ad yili d leḥmadi d lɛibada, Ya Illu ad yawi icenfiren-inek u ak d-yehder i kečč ayen i d ak-yeɛnan. Mi bdiɣ ayagi tikelt tamezwarut, Akkagi i d-yella leḥsab-ines, settin felmiya d lɛibada akked leḥmadi, rebɛin felmiya n i d-yeqqimen Illu a k-d-yemmeslay i kečč. Lameɛna ttbeddilent leḥwayeǧ d anemgal n zik i d-iḍerrun tura. Ayagi yettbeggin-d d akken Illu yebɣa a d-yehder kter i ugdud-ines. S umata, settin felmiya n yemdanen ad ṭṭfen lḥaǧa i ten-yeɛnan nutni. Ṛebɛin felmiyya d lɛibada d leḥmadi. Mačči d kečč ara iqesden d acu ara ṭṭfeḍ lameɛna d Ṛṛuḥ Iqedsen ara iqesden. Ayen tebɣuḍ teṭṭfeḍ-t-id ḥmed Illu ayagi yettwaɛḍem. Akka newjed meṛṛa? Ihi hdeṛ s tutlayin. Ḥbes, in-as, di leɛnaya-k s yisem n Yasuɛ efk-iyi-d asteṛǧem. Akka? Tura, ilaq ad tilim tfukem ameslay s tutlayin. Kra gar-awen ṭṭfen-d yakan asṭerǧem. Ad wen-rnuɣ dqiqa neɣ snat mbeɛd dayen. Yelha, tura neḥbes ad nessenqed. Acḥal gar-awen i d-yeṭṭfen asteṛjem refdet-d kan ifassen-nwen. Eǧǧet ifassen-nwen i kra n lweqt tenṣubbut ara axaṭer ayagi, ayagi d lbayan ibanen axaṭer azal n ttsɛin felmya gar-awen neɣ qrib. Tura serset ifassen-nwen tḥessem-iyi-d mliḥ. Acḥal gar-awen i d-yeṭṭfen lɛibada d leḥmadi? Yelha. Acḥal gar-awen i d-yufan belli Illu yessexdem icenfiren-inek i wakken ad ak-d-yehder i keččini? Walit kan ayagi! Ayagi d ayen ifazen, tagi d licara ɣef wayen i ixeddem Yillu di tmezdayt. Acḥal gar-awen i iferḥen s wayagi? Twalam? Init, acḥal gar-awen i d-yeṭṭfen sɣur Yillu imeslayen n wafud? Awelleh! Igerrez, yelha. Wid gar-awen ur d-neṭṭif ara, ur ilaq ara ad tfeclem. Ayen akk i ilaqen ad t-txedmem d ayen i xedmen wigi. Akka, Illu ur ixeddem ara maḥyaf. Ad nernu daɣen i tikkelt nniḍen lameɛna tikkelt-agi d taneggarut deg wayen yeɛnan asteṛǧem. Ihi hdeṛ s tutlayin, ḥbes, tessutreḍ-as i Yillu asteṛǧem, akka? Ur wen-ttakeɣ ara aṭas n lweqt axaṭer skud tesɛum aṭas n lweqt yezmer imir ur t-txeddmem ara. Kcem di ccɣel-agi s lekmal-inek. Dayen, tura ad nessenqed. Bɣiɣ ad fkeɣ afud i wid i t-yuḥwaǧen. Acḥal gar awen i d-iṭṭfen seg wid-nni ur d-neṭṭif ara zgelli, rfed-d ifassen-nwen di leɛnaya-nwen. Yiwen ufus dihin, anwa nniḍen? Wayeḍ dihin, leḥmadi i Yillu! Leḥmadi i Yillu! Yelha! Ula d tameṭṭut-inna yettfilmiyen teṭṭfeḍ-d, yelha nezzeh! Ula d nettat tuḥwaǧ ugar n wafud. Amin! Yelha! Tura? Iqeddim wis tlata yeshel maḍi, d acu-t? D aciri, neɣ ala? Yyaw ad d-nwali-t kra n yeḥricen si tira i ɣ-ittaken afud i wakken ad d-ncir. Ad d-nebdu seg Kuṛanti n rbeɛṭac taṣeddart tamezwarut. Yelha. Di Kurantin tamezwarut rbeɛṭac yiwen, acuɣer ur t-id-neɣra lwaḥid? Yezmer lḥal nesɛa azal n rebɛa liversion gar-aneɣ, meɛna yal yiwen deg-neɣ a t-id-iɣer akk kra n tḥeqq belli dinna i yella. Akka? Ad nerǧu alamma tufaw-tt-id yakk i Kurantin tamezwarut rbeɛṭac yiwen. Tufam-t-id? Nadit ɣef leḥmala. Sɛut lḥir ɣer tukciwin n rruḥ, ladɣa iwakken ad d-tcirim. Tura zziɣer-as-t id i win yellan ɣer tama-k. Tira iqedsen qqarent-d nezmer ad nemyefk afud twalam? Yelha. Ikurantiyen tamezwarut ixef rbeɛṭac, tiseddarin, rebɛa u ɛecrin, Akked xemsa u ɛecrin, dagi d anejmuɛ n tmezdayt i d-yettwaweṣfen. Ma yella nejmaɛen imasiḥiyen merra deg yiwen n umkan, bdan ttḥemmiden yakk Sidi Ṛebbi s tmeslayin ur ttwassen ara ma kecmen-d wid ur nessin ara ayagi neɣ wid ur numin ara s Lmasiḥ, ɛni ur d-qqaren ara tedrewcem? Ma yella wid i d-yettasen merra ɣer unejmuɛ ttmeslayen kan s tutlayin, ayen iḍerrun di kra n tmezdayin, imdanen ur numin ara ara d-yasen ad s-inin wigi drewcen. Lameɛna ma yella ttcirin-d merra, rret ddehn-nwen, Bulus iqsed-d d akken nezmer merra ad d-ncir. Ttcirin-d merra. Lmeɛna-s d ameslay s tutlayt yettwafehmen ma yekcem-d win ur numin ara, neɣ win ur nessin ara, ad t-qennɛen merra, ad t-ḥasben merra, Lesrar n wul-is ad ttwafeḍḥen ad yeɣli ɣef wudem ad iseǧǧed zdat n Yillu yerna ad d-icehhed, D ṣṣeḥ, Illu yella gar-awen. Ugur, n waṭas n Lipentkuṭist d akken ur ttruḥun ara mebɛid. Mi hedren s tutlayin ur ttkemmilen ara wayen niḍen. Aṭas seg wid i yettruḥun a inejmu i Alipentkuṭist qqaren-as wigi drewcen ur ttuɣaleɣ ara ad d-zziɣ ɣer da. Ugur, mačči d Illu ur d-nefka ara ayen ilaqen, lameɛna d agdud-is ur d-neṭṭif ara ayen akken ilaqen. Ayen i ilaqen ad t-nexdem d aɛeddi seg umeslay s tutlayin nniḍen ɣer uciri. Ad d-tefkem i yimdanen imeslayen i ten-yeɛnan yerna nutni ẓan belli ur tezmirem ara ad teẓrem ayagi kan akagi. Tfehmem ayagi? Ad d-tettwakcef lbaḍna n wulawen-nsen. Ad d-nwali sin n yeḍrisen nniḍen si tira. Taṣeddart waḥed u tlatin. Tzemrem merra ad d-tcirim wa deffir wa I wakken ad lemden merra ad nernin. Acḥal i izemren ad čiren? Tetḥeqqem? Ɛawdet-as-id. Zzi, tiniḍ-as-t i win yellan ɣer tama-k. Yelha, tura d ayagi ara nɛeddi ad t-nexdem. Bulus yenna-yaɣ-d belli nezmer ad nelmed. Aql-aɣ deg unejmuɛ n welmad, mačči deg unejmuɛ n tmezdayt ameqqran. Aql-aɣ tura deg wayagi swaswa. Tzemrem yakk ad d-tcirem i wakken merra ad tlemdem. Yerna ttekleɣ ad wen-d-yettwenefk yakk wafud. Aḥric niḍen si tira. I yellan d taṣeddart, tesɛa utlatin. Akka ihi ay atmaten sɛut lḥir ad d-cirem ur qeṭṭɛet ara lhedra s tutlayin. Sɛut lḥir ad d-cirem. Ttẓallaɣ d akken ad d-yerr Yillu ayagi deg wulawen-nwen i wakken ad tebɣum s lḥir ad d-cirem. Ayagi mačči d tamuɣli ɛlayen ɣef yiman-nwen, ur tɛeddam ara daɣen i leɛnaya n Yillu lameɛna la txeddmem ayen i wen-d-yenna netta. Tzemrem yakk ad d-cirem. Wa deffir wa kul yiwen weḥd-s. Mačči wa ad d-icir i wa, ayagi ahat ad d-nawḍeɣ ɣur-s mbeɛd, lameɛna tura nebɣa kan ad nṭebbeq. Acḥal deg-wen ara yesteɛṛfen belli yelha ad nelmed ticka-agi drus yid-neɣ weqbel ma yella nṭebbeq zdat waṭas n lɣaci? Yelha. Tura. Imi kunwi dayman twejdem i tẓallit, ad ẓalleɣ fell-awen uqbel ma yella ad texdem ayagi. Ɣas ad tnejjeḥ mebla taẓallit lameɛna ad tḥulfuḍ akken ilaq ma yella teẓẓulleḍ neɣ ala. Mbeɛd teẓram d acu ara txedmem? Mačči d tutlayin ara temmeslayem?

Tin akken tuklaleḍ, d kečči i d Ssid dagi taṣebḥit-agi, tewwiḍ-aɣ-d a Sidi almi d amkan anda arraw-ik bɣan merra ad ad-čiren. Ihi tura a k-d-ssutreɣ s yisem n Yasuɛ, ad d-ssufɣeḍ deg-sen yerna s ttawil-nsen, tukci n uciri i tmannagt-inek. Deg yisem n Yasuɛ, amin. Yelha. Tzemrem ad temmeslayem d ṣṣut akken kan ara teslem i yiman-nwen. Tella lḥaǧa i yettruẓun lḥiḍ n ṣṣut. Meɛna bɣiɣ yal yiwen deg-wen ad yettwaserreḥ weḥd-s. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt-ik a baba. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt-ik a baba. Tanemmirt-ik a Sidi Yasuɛ. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt, tanemmirt, tanemmirt. Iḥers-iyi-d Yillu a wen-d-iniɣ belli ulac tuzzma ɣef wid yellan di Sidi Yasuɛ. Ma yella aql-ik ddew tuzzma, agi-tt, ur tqebbel ara. Tanemmirt a Sidi. Tanemmirt i Yilu. Acu n tmeslayt s wis t-id-ṭṭfeḍ? S tenglizit.
S tidet? D anti tutlayt-im n tyemmat? D tafransist.
Yelha.
Acuɣer ur ṭṭifeḍ ara lḥaǧa s tefransist? S tidet, axaṭer tutlayt-im n tyemmat tcabi-yas. Liɣ yiwen akken lweqt ciriɣ s tefransist, asmi lliɣ d yiwen n ubeḥḥar afransist i ṭṭrad n ddunit wis sin. Iciriyen yakk icebḥen s tefransist i ten-id-ṭṭfeɣ. Ihi, ur ttcuddut ara iman-nwen imi aṭas n tlelli i yellan deg wayagi. Wid d-yeṭṭfen aciri gar-awen refdet afus-nwen. Rfed-d ur ttwukrut ara. Ayagi ifaz, amin. Wid seg-wen ur d-neṭṭif ara ad asen-nefk tagnit nniḍen. Ur feččlet ara. Zzi kan ɣer Yillu tiniḍ-as, A Sidi, ɛawen-iyi. Ma yella ttwarzeɣ, serreḥ-iyi. Kra turzi ten tugdi, kra turzi ten leḥya, lameɛna ur ttaǧǧat ara ayagi a ken-yerr ɣer deffir, akka? Tanemmirt a baba ɣef wayen i txedmeḍ deg warraw-ik taṣebḥit-agi dagi. A k-d-nettẓalla i wakken ad tserrḥeḍ i wid yettwarzen s tugdi neɣ wid yettwarzen s leḥya, neɣ s tzemmar nniḍen a Sidi, yerna ad asen-tefkeḍ tukci-agi n uciri ifazen, s yisem n Yasuɛ. Amin.

Yelha, d ayen ifazen, tura ad nserreḥ i kra deg-wen i iḥulfan ṭṭfen-d awal, i yeɛnan wiyaḍ, kker-d seg umkan-ik tiniḍ-t-id ṣṣut ɛlayen i ugdud n Yillu. Mi ara d-ttmeslayeḍ zzi ɣer ugdud n Yillu i wakken ad ak-d-slen ayen akk i d ak-d-yenna Yillu, in-asen-t-id. Aciri-agi i kečč akked d tmeṭṭut-ik Rut. Tebɣam a s-teslem? Yelha, ad ten-id-neṭṭef s lferḥ. Yelha, ihi Illu a wen-d-ildi tawwurt i wakken ad truḥem ɣer Lhend. Ay Illu ɛzizen!
Surfet-iyi ɣef teḍsa, lameɛna acḥal-agi seg mi nergel ur nettruḥu ara ɣer tmurt n Lhend. Yella yiwen n umasiḥi d uday di Yarucalim i yellan d ameddakel-nneɣ nekk akked Ruth yeẓẓul acḥal fell-aneɣ i wakken ad nizmir ad nruḥ ɣer tmurt n Lhend. Wagi mačči d aciri, lameɛna d awal n tmussni. Ɣas akken ayagi d ayen ifazen nezzeh. Teẓriḍ d ayagi yakk i yuḥwaǧeɣ aṭas di tudert-inu. Yella wayeḍ nniḍen i d-yeṭṭfen awal i yebɣan ad t-id-yemmeslay i lɣaci? Mmekti-d ayagi mačči nnfeɛ-inek lameɛna i nnfeɛ-nneɣ merra. Anɛam, bedd-d, temmeslayeḍ-d akken ara nefhem.
A tarwa, acḥal i ken-cedhaɣ! Iẓerman-iw ttḥerriken f ddemma-nwen. Bɣiɣ-ken ad d-tqerbem ɣur-i, ad d-teqqimem ɣer iḍarren-iw. Akken i ken-cedhaɣ, bɣiɣ-ken ad iyi-tcedhim. Bɣiɣ-ken mliḥ. Qerbet-d ar ɣur-i. Qqimet ttmeslayet yid-i di sser. Ḥemmleɣ-ken ay arraw-iw.
Amin! Ayen iweɛren d mi ara nsel i uciri yerna s-nini ayagi d ayen ifazen lameɛna ur nxeddem acemma wakken ad t-nṭebbeq. Dɣa di taggara aciri-nni ur iḍerr ara, ayagi yeḍra-d di luluf n tmezdayin pantkotist akked karizmatik. Illu yenna-yaɣ-id s wudem mexsuṣen, Bɣiɣ-ken ad tqerbem ɣer ɣur-i, bɣiɣ ad teqqimem ɣer iḍarren-iw ay teṛǧum di sser. Tfehmem? Ihi wagi d awel ahay kra deg-wen ɣef wamek i yebɣa Yillu ad tesɛeddayem kra si lewqat i wen-yugaren. Tfehmem? Sɛeddit-tt di tiltin n Yillu. Acḥal n yirawen ara t-iṭṭebqen ma yella ḥulfan belli i nutni. Yelha, ifaz. Lḥemd i Yillu, tura, yyaw ad nwali-t ma llan wiyaḍ nniḍen. Acḥal n yirawen i iwufqen belli neṭṭef-d imeslayen ifazen, daɣen ad tegrem tamawt dakken s umata ma ara d-asent tukciwin n uciri ttmeslayent-d akken ma llant, Ɣef yiwen n usentel, ɣas mxalafen yemdanen i n-t-id-yefkan asentel neɣ ass-agi d leḥmala n Yillu ɣur-neɣ, yebɣa d akken a ɣ-ijbed ɣur-s, yerna yebɣa d akken ad aɣ-iceggeɛ ɣer ddunit merra i wakken a t-nemtel, ayagi ifaz, ul-iw yenna-d amin i wayagi. Ihi yaw a neṛǧut zdat n Yillu, ur ttsetḥit ara, ur ttkukrut ara. Ma yella tḥulfaḍ Illu yefka-ak-d lḥaǧa, ma yella yekkat wul-ik, ahat d kečč i. Llan wiyaḍ niḍen, di leɛnaya-k rfed-d afus-ik kan qbel, bedd-d, u mbeɛd d nnuba-inek keččini yak? Bedd-d kan a tameṭṭut dinna? Amin, tanemmirt. D nekk i d Ssid Ameɣlal, d nekk i d Illu-nwen, d lmuḥal a ken-ǧǧeɣ. Ḥemmleɣ-ken i lebda. Amin, twalam, asentel d leḥmala n Yillu akked wafud. Anɛam, bedd-d tezziḍ ɣer lɣaci i wakken ad sen-temmeslayeḍ.
Ddunit-agi inu. Lemḥarba-inu tetteddu zdat-wen mi ara teffɣem. Ɣef wayagi, ur tesɛim ara d acu ara tagadem. Amin.
Tura bɣiɣ ad d-iniɣ kra seg wayen i d-nettaṭṭaf d iciriyen ur yennekmalen ara, ɣas akken ṣeḥḥan. Meɛna teẓram, mi ara tɛumeḍ i tikkelt tamezwarut, ur tessibaɛideḍ ara. Mmekti-d tagi d lḥaǧa i nezmer ad nelmed. Ciṭuḥ ciṭuḥ. Drus maḍi n yimdanen i yebdan aṭebbaq n tukciwin-agi di rruḥ s wudem yennekmalen. Wid yettraǧun qbel ad nekmalen i wakken ad ṭebbqen d lmuḥal ad tent-ṭebbqen. Tanemmirt-ik a gma, yeɛǧeb-iyi wayagi, yella wayeḍ nniḍen? Anɛam, ad d-tɛeddi qbel tmeṭṭut-iw, mbaɛd tameṭṭut-nni deffir. Tebɣiḍ ad m-d-fkeɣ asawaḍ-agi-inu? Ma yella tzemreḍ ad t-id-tḥelliḍ, kkes-iyi-t.
Walaɣ-d leckuk-ik akked tugdi-inek. Meɛna walaɣ-d daɣen leḥmala-inek ɣer lǧiha-inu. Ma d tura bɣiɣ Ad sbeɛdeɣ fell-ak icikki-inek d tugdi-inek, yerna ad k-fkeɣ ṭṭmana d akken ad iliɣ yid-k di yal taswiɛt. Ur k-ttaǧǧaɣ, ur ṭṭixireɣ fell-ak, meɛna ad ceggɛeɣ lmalaykat-iw zdat-k, ad k-heggint abrid i wakken ad d-truḥeḍ. Ruḥ-d kan i wakken ad tjemɛeḍ lfakya, lɣella d tameqqrant i k-yettrajun. ما d nekk aqli s lḥeqq iwakken ad tiliḍ win ara iqedcen d win ara yejemɛen di tmegra ḍegger akin fell-ak ccek akked tugdi ḍegger-iten-id ɣer iḍarren-iw i k-yenna ssid ma d nekk ad k-fkeɣ lferḥ-iw lehna-inu akked tezmert-iw
Tanemmirt. Yyaw ad ṭebbqet ayen akkagi i d-yenna Umeɣlal akka, Yesɛa mliḥ azal dakken mi ara nsel iciriyen ur s-neqqar ara kan ayagi ifaz. Lliɣ deg waṭas n tmezdayin karizmatik neɣ pontkotist mi ara d-ffɣen yimdanen ɣer berra qqaren, Ay akka i d anejmuɛ, neṭṭef-d rebɛa n iciriyen. Dɣa mi ara sen-iniɣ d acu i d-qqaren iciriyen-agi? Qqaren-d nettu! D acu n lfayda ara yilin ma yella Illu ad d-ihedder nekkni ur nettṭebbiq ara? Illu yemmeslay-d deg yiminrut yenna-d, Llan waṭas dagi i yettcukkun yerna ttagaden. Ilaq-awen ad ten-terrem di rrif. Tura ad d-ẓẓalleɣ ɣef wigi i yettcukkun ay yerna ttagaden ma yella tebɣiḍ ad d-ẓẓalleɣ fell-ak rfed-d kan afus-ik akka. Ay Illu, wali kan cḥal! Amek ara tettwaceggeɛ tmezdayt ɣer ddunit ma annect-agi yakk? Amin. Ttwaliɣ ayen tuḥwaǧem d akken nekki ad akwen-ssedduɣ di tẓallit kunwi ad ay-itebɛem. Ahh. Ini-d, A Sidi Yasuɛ, ttekleɣ fell-ak. Tḥemmleḍ-iyi almi temmuteḍ fell-i. D kečč i d amsellek-iw. D kečč i d amcafeɛ-iw. Nekk d ayla-k, ama di ddunit-a neɣ di lebda. Tudert-iw ger ifassen-ik i tella. Ulac win i izemren a yi-kkes ger ifassen-ik. A Sidi Yasuɛ bɣiɣ ad ǧǧeɣ di rrif tugdi, ccek akked leqlal iman. A k-nessutureɣ ad yi-tserrḥeḍ si leḥwayeǧ-agi tura. S yisem-ik a Sidi Yasuɛ, efk-iyi-d tabɣest-inek. Efk-iyi-d afud-inek. Efk-iyi-d lǧehd-inek. S rruḥ iqedsen i k-in-ẓulleɣ. S liman ad refdeɣ ifassen-iw. Yerna ad d-ṭṭfeɣ tura sɣur-k. Amin a Sidi. A Yasuɛ, smir-d rruḥ-ik n leḥmala, n tebɣest, d liman ɣef yemdanen-agi tura. S yisem n Yasuɛ, smir-d fell-asen. Smir-d fell-asen, s yisem n Yasuɛ. Amin a Sidi. Tura ili-k d win ara d-yeṭṭfen. Ur ttṣubbu ara ifassen-ik s lemɣawla, ili-k d win ara d-yeṭṭfen. Bdu ini-as tanemmirt. Kker rnu zwi iman-ik. Zwi iman-ik si leqyud i k-ixenqen. Serreḥ-d i iman-ik si snasel n tḥerci n wallaɣ n umdan, seg wallaɣ n umdan agmawi. Rnu serreḥ-d i iman-ik si ḍɛafat-inek. Tesɛiḍ Illu meqqren. D Illu ifazen.

Ad d-ɛiwdeɣ, wagi daɣen mačči d aciri yennekmalen. Ayagi d tazwara kan, mi ara tebduḍ aciri, ur ttuɣal ara ar deffir, akka? Mi ara d-ṭṭfeɣ aciri, s umata ttaṭṭafeɣ-d kan tafyirt-nni tamezwarut. Lukan ad ttxemmimeɣ ad s-qqareɣ, d acu tura ara d-iniɣ, ur ttaṭṭafeɣ ara ayen nniḍen? Axaṭer mebla liman d lmuḥal ad tɛeǧbeḍ i Yillu, lameɛna ma fkiɣ-d tafyirt tamezwarut, ayen nniḍen ad d-yeḍfer, akka? Yella wayeḍ nniḍen? Anɛam, yella akkin ay un ilemẓi ad d-irfed nfus-is. Yelha, walaɣ akkin si tikkelt-nni tamezwarut, kker-d. Aya, ziɣ d tameṭṭut. D acu ara d-inha tura? Yelha, nezmer ad am-d-nsel? Kemm d zzin n ddunit-iw a tislit-iw, d mummu n tiṭ-iw. Axemmim-iw d uɣawas-inu ɣer lǧiha-m d akken ddunit ad teččar s ucceɛceɛ n leḥmala-inu akked leḥmadi-inu. Ɣef wayagi, ssali ṣṣut-im, ur ttagad ara seg wayen ara ɣilen wiyaḍ. Berreḥ awal-im, ḍuɛ awal-iw.
Amin! Tanemmirt i Yillu, wagi i nekmal! Ad neḥmed Illu ɣef wayagi, mačči d tikkelt tamezwarut i d-tkireḍ? Neɣ ala? Acḥal aya ihi teǧǧiḍ tukci-inem tṣedded, neɣ ala? Tuḥwaǧeḍ a s-tiniḍ i Yillu ur ittuɣal ara wayagi ad d-yeḍru. Yelha. Amin, tura ad d-nekker seg umukan-nneɣ wis n rrelḥmadi i Yillu. Tanemmirt i Kassidi, anḥmed isem-ik ifazen, tanemmirt a Sidi Yasuɛ. Urra kida shiki rama randa raba baba saranda ramay. Halleluya, lɛaḍima i Yillu, tanemmirt i Kassidi, tanemmirt i Kassidi, tanemmirt a Sidi Yasuɛ. Amin. A ken-ibarek Yillu, ad nemlil takka xemsa ddqayeq. Asentel-nneɣ i d-iteddun ad yili ɣef tukciwin. Nubeggen akked tezmert. Wi yeẓran d acu ara yeḍrun daɣen.